Jami jami apwoyo bino. Pwoyo daktar.
Ber gang odong nining? Ah, gang mere tye lakite moni. Mm. Pe ber tutwal daktar lok ada. Okay.
Mm. ma lacamaya obino kany-nyi wapim opim kit ma nongo in imito kwede lok pa DNA results bene odwogo ento ma pud pe amini results nongo amito niang wukwo nining gang wuni madam? Pien laci ma iwaca ni ikelo dako mukene. Mm.
An dong atito iri lok mapol pi daktar lacammaca do. Gin muweko nongo an amito kong aniang ka latin-ni ada latin ma mega. Ah, Pien ni kita wan wako kwede gang, kong mukwongo latin-ni bene pe cal kela daktar. Ineno biya?

Nyuto lok mogo bene. Gin mo ma kubo an ki latinni pe dakta wek atam ni.
Madam-mi maro cero lok me myelmyelgi, patipatigi-ni. Ingeyo an atiyo cen, adwogo i wiken keken. Ci gwok i kine-ni gwok libbe pud pe amoko enoni ento kit anen kwede nen bene ka mule marac.

En kala pa latinne kene dong oweko dong in dong kobedo dong itamo ni mok tami lutino pe fuki lutino pe cwe ce gwok calgi lamin dadani mo wa yang yang ki kuca in ingiyo kong nyo ki ingeye kunu angagi cwinya dong tye ka tita ga eni ada pe en oweko atamo ni myero amoki atimo bal me bino i ot yat. Itimo mere gire bal kwo. Myero amoki ka en latin ada.

An dong pati miyo lok mapol dok ta. An amito nyomo. An amito ciki bene koni mito nyom kono pe imito nyom kono ngo lok me ni un otino awobe okelo anyira pa dano otenyo gi cing megiwu ocero ni do ocero kono ka goyo sait
kono wakwene wakwe oh, cabira cel no tiyo cene bedo ka dong ana bedo wan ni dako ni dong ka ngiyo wange cha wen ka ngiyo wange cha wen ubi chamo ngo no tiyo cene be pire tek but please Ka dong in ikelo dako make sure ni i olo too ibedo ka limo dako tere tere wa i Acholi ngat ma pud okelo dako akela pe bedo wang oo pe bedo wang oo. Okok mere i kom mon kono ni ngo kono ni ngo kun nongo wun aye bene ocawo kene otimo kwede tim iweng weko mon tyen gicer.

Lacan aye bene abino apimo ringo kany, aweko dong akelo dako mukene, latin tye. Amiti dong amok ka latinna wek aket lim i kome, pien ni atye ki akalakala kita latinni bedo kwede, kita dakona bene bedo kwede. So paro me keto lim i kom gin ma pe amoko, ento amito ka amoki eka latinni mega. Pien wiye, il i kome, kalane, pat ki mega. Olo onongo myero okwany kede lwet cinge amo do. Co ma pud pe aketo lim, moko ka mega, gwok mega ko kong. Mm, ok.
Aye lape. Mm.
Lok ti maleng. Results tye ni Mm. latinni pe megi.
Ko. Iwacci ngo?
Latin ma kilwongo nyinge ni.
Junior-ni.
Pe latinna. Atuk ruk twon gwoko bayo mic apyere pii-hei! Ma nyutti latin eni-ni ma naka jwi an atye ka longe kany-ni kara dako-ni ogoyo kora? Eno, pe ikok ki baraka.

In latin enoni an atero to DNA test ma in pe ingeyo cabit mukato acel agamo result kombeddi kombeddi kombeddi ni daktar onongo waraga tye maleng in DNA test tye negative mm, tye negative pe rwatte ki remo na latin en Latinni, latinni.
Lokke bedo ngweng amo.
Min Junior in dong adek coko yugi yugi i gang in dong ikwany latinni ni icit kwede bot laco Acel ka mo ku a bino ka bedo pa bicel ka mo. latin ma pe bedo calo wa keda cako bedo Nyaka latin eni. toke. Latin latinni ya.
An awa i latin ni latinni. Man icako neno ne dong ni kombeddi i a tye dak ti cako weyo lok enoni lok miyu ki ken an pe abi ye lok ming enoni latin latinni. Gima tye
ma nyuti kara naka jwir. Wiyo Kampala kuja ni ati ka yenyo cente me nyomo dakona me gwoko latinna kara man iti ka miyo min.

Man dok nam ma cim mene ma dok jere adek ape ongwen new number man ma kono dok labanya mo, hello.
Atye lok ki Jimmy Jay. Yeah, Jimmy Jay agoyo ni cimba. Mm. Ya eni Dakta Bella. Eh, Dakta Bella. Ningo? Ya agoyo ni cim ah, me wacci ni results ma in icito kwede gang-ngi pe results ma megi. In results-ni dok odongo i ot yat kany.
Uya, in dok idiwa i ngo? Pap! Results dok ogwenye nining ma in Uya daktar?
Ya, an megi tye positive, latin enoni, latin enoni tye ma megi, ee Junior.
Ko, ko, ko, ko, ko kong, ko kong. Ma kun, oh.

Ee, in ringo dako nio ma dong in dong pe imedde ki kweda mukene. Pingo ni? Dwok karatac enoni cen, pe migi pa ngat okene. Bin igam migi ki i ot yat kany. Ka dong iyenyo dakoni tye lacen mo dong megi, in dong icito iye keni. Ee.
Ato, ipyelo i pii man dako ni.